Үтүө күнүнэн мин эһиэхэ бүгүн оҕуруолаах һуҥка оҥорорбун кэпсиэҕим. Мин оҕуруонан һуҥкатыгар мин олорорум маннык кыра суотабайга, кыра хаппар һуҥкалары тигэрбин хөбүлүүбүн. бу манна нэһилиэкпэр быыстапка тэрийбиттэрэ онно кыттыбытым онну бу сумкаларбынан оҥоһуктарбынан быыстапкалаабытым онтон сумкам буоллаҕына ахсаана ааҕан көрдөххүнэ hetton таххан эрэр ону ол балтыбар үтүлүгү оҥорбутум быйылгы оҥоһугум ити быйылгыларым бу

туох хайдах туох тигэрбин көрдөрүөхпүн баҕарабын бу бастаан былаанам бурдук мыыланан уруһуйдуубун орнаменын дьэ ханныгы оҥороргун бэйэн бурдук барытын аҥаары төр уруһуйдаан бараҥын билеттиир түһэрэн бараҥгын бу үрүһабынан батыһыннаран бараҕын онтон дьэ онтон дьэ оҕуруотун бараҕын Отун ыланнан эрэ сырыттаҕына лиһүтэн хаалар. Ол иһин бу хаптыыбыт, хабанан батыһыннарабыт. Манна дьэ тикпитинэн барабыт. Мин огуроону буллаҕына ити сорохтор атын булар оттон арааны буларга диэн буоллу да бу араанайдан огуроону тигэлдэр мин була биир-биир ахсаанына тигэ бөбүүбүн. Бу билигин көрдөрүөм. Бу бу дыгылабын огуруубут Уонна маннык буду тутабын. Уонна бу маны кинини бу туоҕум аттынан кудуга анньаммын оҕуруом аттынан анньаммын бу курдук анньабын уонна дьыбыды иһигэр угабын уйгар угабын уонна бурдук итирдик гына гынам наар биирдинен тигабин оннук тигэ үөрэнним биирдинен тикте хатитик түргэни хинтигэр буолаҕын үөрэннэххинэ мындык мындык гынабын онтон бырдык бу илигин үөһэ да тутан бурдук тигиэҕин аллара туохтаатаххына аллара да ууран тигиэҕин бурдук быдык аллара бэйэтигэр остуолга бэйэтигэр бурдук да ууран тигиэххин сөп Маннык, маннык тутан баран эмиэ тиийиэх, тигээччибин. Маннык гына гынабын. Дьону бурдук гына гынабын. Маннык тардабын, бурдук тарда тардабын. Хотя таххан кэлэн иһэр бэйэтэ бурдук. Онно сурдук диэтэхне хыддыгы тон бу таҥаскыттан холоро хара таҥаскытыгар булаханара чи бэйэн төбөлүүр жүһүнгүнэн тааран иһэн сырдык гыныах маатахна хыддык Сырдык оҕуруоларынан, хараҥа гыныа кымаатаха хараҥа оҕуруоларынан. Оттон ити ойууларын иҥин сурунаалтан ити хаҥатахпыт сурунааллар бааллаа олортон ыйын ылааччыбын хороҕор онтон бэйэм орҕотун эмиэ эбиэ айаммын оҥоробун ордук онтон оҥорон бардахына будду оҥорон бараҕын үөрэнэҕин Буһунка тигэргэ материал буһуккун, хукку материал өссө үчүгэй, самый хамсаабат материал. Онон буоллаана оттон ити бааркаткаҥ ини эмиэ тигиэҕин. Бааркатка, бу бааркат сумка оҥорбутум. Ону буоллаана кини мин бастаан бэйэтин тикпитим эмиэ маннык гынаммын уонна кэнники ити презервинин кэнники сыһарбытым. Онно ити бэйэтэ үчүгэйдик көнөн тахпыта. Көнөр